מיין נאמען איז חיים עקשטיין און אין די לעסן גיי איך עקספלעינען תורה און אפשענס טרעידינג וואס דאס איז בעסיקלי די צייט וואס דאס איז די באהאלטענע ענעמי די באהאלטענע פיינט פון מאוסט אפשענס טרעידערס דו וועסט לערנען וויפיל די וועליו פון דיין אפשען גייט פארלירן יעדן טאג דורך די תורה און וויאזוי תורה ארבעט קעגן דיר אדער אויב דו ביסט א אפשען סעלער קען זיין ס'ארבעט פאר דיר. און געדענק, אפשענס טרעידינג אינוואלווד אסאך ריסק און רוב מענטשן פארלירן געלט פון אפשענס, סאו דעיע לעסן איז דזשאסט פאר עדיוקעישאנעל פערפעסעס אנלי און זאלסט קיינמאל נישט טאטשן קיין אפשענס פאר דו ווייסט טויזנט פראצענט וואס דו טוסט, און לאמיר גיין אריין צו אפשענס תורה. בערב איז איינס פון די אפשען גריקס, וואס איינס פון די זאכן וואס ס'מעסט אפ די וועליו פון אפשענס, און דאס זאגט דיך וויפיל וועליו דיין אפשן גייט פארלירן יעדן טאג פשוט פאר איין סיבה ווייל ס'גייט אריבער צייט אפילו די סטאק מאווט גארנישט למשל אויב דו האסט א אפשן ביי טעסלא מיט א מיינוס פוינט טען תירא דאס מיינט אז מארגן גייט דיין אפשן ווערט זיין צען סענט ווייניגער נאר איין זאך ווייל ס'איז דורכגעגאנגען א טאג נישט וועגן די סטאק האט געמאווט. פארוואס איז דאס וויכטיג? ווייל ווען דו קויפסט א אפשן קענסטו פארלירן די וועליו פון דיין אפשן נאר וועגן דעם ווייל ס'איז דורכגעגאנגען צייט, אבדער פון די אנדערע זייט אויב דו פארקויפסט אן אפשן קענסטו פארדינען נאר ווייל ס'איז דורכגעגאנגען די צייט, וועגן דעם מענטשן וואס קויפן קאלס אדער פוטס זעען אסאך מאל אז זייער טרעיד פארלירט געלט אפילו אויב די סטאק האט גארנישט געמופט אדער אפילו ס'איז געגאנגען אביסל אין די רייט דיירעקשאן האבן זיי נאך אלץ פארלוירן געלט. וועגן די צייט איז אריבערגעגאנגען קעגן זיי. וויאזוי ארבעט די תורה לויט די צייט? סאו די טיים דיקעי, דאס ווערט אנגערופן טיים דיקעי, ס'איז דיקעיד, ס'גייט, ס'גייט די אפשטן, אזוי ווי א אייז קרים, יא, אייז קרים, ס'גייט דורך צייט, צעלאזט זיך די אייז קרים, ס'ווערט אויס. די זעלבע זאך, ווי מער צייט ס'גייט אריבער, אלץ מער ווערט אויפגעגעסן די די וועליו וואס ס'ליגט אין די אפשטן נאר וועגן צייט, און ס'דיקעיד, דאס ווערט אנגערופן טיים דיקעי. און ווי נענטער צו עקספיירעישאן אלץ מער ווערט די קעט די צייט, און כ'וועל דיר ווייזן א משל, אבער קודם פארשטיי, א אפשן וואס האט לאמיר זאגן זעכציק טעג ביז עקספיירעישאן וועט זיין די דיקעי סאך סלאוער ווי א אפשן וואס האט דרײַסיק טעג, ס'וועט זיין אביסל ווייניגער ווי א אפשן וואס האט דרײַסיק טעג ביז עקספיירעישאן וועט עס זיין סאך מער טיים דיקעי, סעווען טו טען דעיס וועט עס זיין סאך מער, און די סעים דעי אפשנס איז רחמנא לצלן ס'וועט ממש די קען און ס'וועט ווערן אויס זייער זייער שנעל, וועגן דעם אסאך בעגינערס פארלירן געלט ווייל זיי מיינען זיי קויפן טשיעפ אפשענס וועגן זיי קויפן די סעים דעי עקספערעישן אדער א וואך ביז עקספערעישן שארט טערם אפשענס אבער ס'פארלירט די וועליו זייער זייער שנעל און לאמיר דיר ווייזן אויף א גרעף. די פיקטשער וואס די זעהסט דא איז בעסיקלי הונדערט און צוואַנציק טעג פון אפשענס. און דו קענסט דא זעהן די ערשטע הונדערט און צוואַנציק טעג פון די אפשען, דא האסטו הונדערט צוואַנציק טעג, אקעי דיקעיט עס אביסל, דאס איז די טיים דיקעי פון הונדערט צוואַנציק טעג ביז נײַנציק טעג, סה האסטו אביסל אביסל אביסל טיים דיקעי, סגייט דורך די נײַנציק טעג און דעמאלטס גייט די אפשען אן אמעראו צו גיין סאך סטיפער, און נאכדעם פון זעכציק ביז דרײַסיק טעג נאך סאך סטיפער. און נאכדעם פון דרײַסיק ביז זיראו דעיס וואופס אראפ די גאנצע זאך, דאס איז די טיים דיקעי אונטער די דרײַסיק טעג, פאנגט זיך אן דא אקעי דא האסטו און ס'גייט אראפ סאך סאך סאך מער אזוי ווי ווי שפעטער אין די אפשן קאנטראקט אלץ מער. גייט אראפ די וועליו פון די אפשן. וויאזוי נוצן פראפעשענעלס טרעידער. סמארט טרעידערס וואס פארקויפן אפשנס נעמען טרעידער פאר זייער עדווענטידזש. אויב דו קויפסט אפשנס מוזטו זייער שנעל זיין גערעכט צו מאכן געלט ווייל אז נישט איז דא עפעס וואס ארבעט קעגן דיר און דו גייסט פארלירן זייער שנעל געלט. מה שאין כן אויב דו פארקויפסט אפשענס קען פערא ארבעטן פאר דיר פאר דיין טובה יעדן טאג וואס ס'גייט אריבער, קודם האסטו קאלעקטעד געלט נאר ווייל ס'איז אריבערגעגאנגען די צייט אפילו אויב די סטאק איז געגאנגען אביסל קעגן דיר אדער ס'האט גארנישט געטון. עז א רול אוו טאם, קויפן אפשענס דארפסטו זיין זייער שנעל און פונקטליך ווייל אנישט קענסטו פארלירן געלט פון די טערא פאר אויב דו פארקויפסט אפשענס דעמאלטס האסטו נאך אביסל איין עדווענטעדזש וואס ס'ארבעט פאר דיר אז ס'גייט דורך די צייט. כ'האף אז די לעסן האט דיך געהאלפן צו פארשטיין וואס סקווערע איז און וויאזוי ס'קען אימפעקטן דיינע טרעידס און וויאזוי דו קענסט עוואוידן זאלסט ווערן געכאפט אין א סורפרייז. אויב דו האסט עני קוועשאנס איבער תורה אדער דו ווילסט א אנדערע אפשענס קאנסעפט איך זאל אדרעסן, ליעוו א קאמענט אין די קאמענט סעקשאן און פליז מאך זיכער דו לייק און סובסקרייב און שעיר די ווידיאו אז איך זאל קענען ווייטער קריעיטן אנדערע לעסענס. פאר אידיש ספיקינג אפשן סטרעדערס. קענסט דיך אויך סובסקרייבן צו חיים עקסטין דאט קאם פארווערד סלעש בלאג צו באקומען אונזערע לעסענס יעדע מאל וואס ס'קומט ארויס.